Heta kak Keleş, yanî di çavê dinyayê hemûkê de ev grûpên xeter in di ser avê, axê, keskiyê, her tiştekî de derbasî van mala sivîla di ber çavê kamîrên xwe dikujin û bela dikin. Dikevin malên xelkê talanê dikin û bela dikin. Hûn wek çalakvan di vê derî de ev tişt û dikevne destê we de. Munezemata aliyet hiqûqî ku yanî bi rastî destkevteke ku piştgiriya wî xelkî bête kirin û ew grûp di ber çavê dinya hem ku yanî ji xwe ew xwe dina reşkirin. Hûn îstîfadekê ji van dikin xelk di Ewropa de çawa piştgiriya Rojava dikirê. Baş a wê çawa baştir bibê.

Niha me projeyê ku lo dest pê kir li Boxmê li bajarê Boxmê ez û hevalekî min Şêrwan û keçek hevala me Lemya xortkî hevalê me Lukas me projeyek em bêjin me dest pê kir ku em dikarîbin hundirê zanîngehên Elmanî de em simînera çêkin. Niha di demeke kurt de simînera me yekemîn wê li li Zanîngeha Îfangêlî Şo Hochschule bê li darxistin. Bi rastî em dixwazin di wê em dixwazin di van rêze semînera de çi bêjin, em dixwazin tiştê wek te got tiştê ku hatine belgekirin ew tiştên vîdyo ku têne belavkirin ser distê wan çeteyan ew rism û wêneyên ku têne belakirin çi dikin serê sivîlan, Çawa malan wêran dikin, çawa ku êrişî bajar û gundên Îzîdiya dikin, çawa êrişî wan kesên Xiristiyan dikin, çawa çawa em bêjin mirovan ser ji serê wan jê dikin, çawa mirova dikujin, çawa mirova ji malê wan derdixin, çawa destê xwe datîne ser malê xelkê. Niha li gelek wêne hatine belavkirin. Çawa li Serêkaniyê li girê spî li ser mala datînin ev mala hanê a filan kes e, ev mala hanê a filan kes e, ango mala ji xwe re dibin. Bêguman me hemû jî me weke rêzefîlm amade kirine û em ê di wan semînara de wê bêne belavkirin. Bêguman wê semîner ne li zanîngehekê tenê çêbe wê li gelek zanîngehan çêbe. Armanca me jê çi ye? Em em wan kesên Alman, em bêjin ew dezgehên Alman em vexwendînin van semîneran û em êşê êşê xwe ji wan re bêjin bi zimanê wan. Ya herî giring li cem e ev e ku em bi zimanê Almanî bi Almanan re biaxivin. Mixabin gelek li vê derê em bêjin xwepêşandan têne çêkirin yan gelek semînar têne lidarxistin lê mixabin dîsî jî bi zimanê Kurdî têne pêşkêşkirin. Ev e pirsgirêkek gelek mezin. Barê hundir wê Rojava û van. Minezemat û ew yanî qasî ku rewşek nale bar û gelekî bi zehmet di wê derê heye û qasî kêm rêxera û ew jî harîkariyê wan dikehînin. Xelk çawa dieyşê di vê gavê di wê derê de? Yanî ma gelek cara di raportên televizonî wan de dîtin xelk sê çar saeta di sera nan de dimîne heta ku li wan nangeha wan Naneb dest wan dikevê. Xelk çawa di wê derê de dieyşê vê koçberiyê hemûyê de? Niha kek berekat bi rastî lê min e Rojava berî vî şerî jî ji xwe di nava şer de bû. Rojava ti carî em bêjin ew gelê wê herêmê ti carî aramiyek sedî sed çênebûyî. Dibi ku aramiyeke demkî çêbûye lê aramiyeke

Nêzîkî serê kaniyê wan e. Lê bi rastî rewşa penaberan gelekî xerab e. Ew rojnamevanê ku têkiliyê me bi wan re hene, em car caran dişopînin. Bi rastî rewş gelekî gelekî rewşa wan xerab e. Ji ber ku ew destgehên navdewletî li wê derê bi rola xwe re nabin. Ew destgehên navdewletî bi rola xwe yê sereke re nabin. Ew penaber, ew kesên ku ji malê xwe hatine koçberkirin, ew kesên ku ji malê xwe hatine derxistin. Bi rastî. Hemî di hundirê dibistana û li nava kolana hatine bicîkirin ji ber ku ez bawer im rêveberiya xweser bi xwe jî ew em bêjin ew qeweta wê tineyê ew hêza wê tineyê ku di nava şev û rojekê di wan hemiya bi cih bike û bi xwarin bike. Ez bawer im ji başûrê Kurdistanê jî gelek kar hatin kirin ya berzanî hat kirin lê ne têra wê nake. Gelek kes koçberî. Başûrê Kurdistanê bûne ez bawerim derdora deh heta yazdeh hezar kes koçberî wê derê bûne li li kampa Berdereş li wê derê hatine bicihkirin lê wekî din kes hemî jî ew kesên ku di nava Rojavayê Kurdistanê wek min got ji Dêrikê bigire heta tu Kobanê û Hesekê ev devera hanê hemî kes ji ya hundirê dibistana hatine bicihkirin yan ew malên em bêjin ew kesên ku ew di mal anîne cem xwe malê jî ev rew jî heye yanî gelek kesin hene Ew kesên camêr hene, gelek em bêjin ew kesên koçber anîne cem xwe malê. Lê bi rastî rewş gelekî xerab e. Bi taybet li bajarê Hesekê rewşeke gelekî xerab heye. Wêneyê wan em dibînin bê çawa li kolan a, li hundirê dibistanan a de bê em bêjin. Û mane wê çendê de bi hezarê zarokan jî ji xwendina xwe dûr dikevin, sala wan nexwendinê diçin. Gelekî dibistan, gelek dibistan hemîş wiha hatine sekinandin. Pirê dibistanan hatine sekinandin. Ji ber ku Pirê ew kesê ku penaber bûne bi dibistana hatine cihkirin. Lê li vê derê bi rastî ez dixwazim ser rola ev kesên li vê derê em dikarin ji wan re çi bikin. Niha em wan êşa dibînin, ew êş û azarê ku tê re derbas dibin. Em çawa li vê derê karin kar bikin? Bawer bike li her bajarekî li Elmanyayê ya heger ne di do sê komeleyên Kurd de hebin, bi kêmanî her bajarek komeleyek heye. Li vê derê rol li ser milê van kesa dikeve ku li vê derê dikarîbin karekî hevbeş bikin.

Kurdayê şer li ser hemû gelên deverê ji ber vê jî divê ku em dikarîbin têkiliyê xwe bi hemû gelên ku li vê derê hene em bikin û em karekî hevbeş in. Karê tekatekan tên kirin lê karê tekateka ti carî têrê nake. Bi rastî têrê nake. Wek min got ev komelana dikarin xwe bigihn reklam ji wan re bê kirin. Cil û berg bê dan hev, dengê xwe bigihînin saziyên navnetewî gelekî li Elmanya hene. Heyva sorî elmanî heye, li vê derê di riya heyva sorî kurdî re çawa dikarî bin karin hevbeş bikin, bi rastî ev karan a nayên kirin, kanê karên tekateka têne kirin. Mixabin hîna di wê mejiyê hanê de ne, got her yek dixwaze,

û paqij bêne kirin ji bo Rojavayê Kurdistanê û çawaniya alîkariya ew penaberên ku ji mala hat mala xwe hatine derxistin. Ew penaberê ku ji mala hatine koçberkirin çawa mirov dikarî bi alîkariya van kesa bike? Ew zarokên ku wek te got ji ji ji dibistana xwe ji xwendina xwe hatine bêparkirin. Ew zarokên ku şîr bi dest wan nakeve. Ew kesên ku ev zivistana dijwar bi ser wan dihatiye çawa dikarîbin di wan dibistanên vala de bijîn. Divê ku wek çawa em niha dişopînin gelek alî